Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowumy? Köpden bäri YouTube wideo düşürmedik. Sebäbini eýýäm birnäçäňiz bilýäňiz, birnäçäňizem bileňizok. Sebäbini size aýtsam nesip bolsa, ýakyn wagtda toýum bar. Birinjiden ähliňi toýa çagyrýan. Ikinjiden şu wagtam toýuň aladalary. Şo sebäpli hem YouTube wideo düşürip bilmedik birnäçe gün bäri. Ýöne şu gün, ýagny howa-da gowy, Özüme boş günüm bolan üçin gene de hani boş oturmayın sizi videosuz koymayın dedim ve dolar trade dip yörüte bir magazin var yörüte kampanyalar var. Ehli zat 1 dolar. Belki bunun yalı magazinler beyle kürtlerde de var olup bilir. Gireyana tapavut yok iyi içkisinden iyi başka zaten. Luboy zat tutsan tutun bar yok bakası dine 1 dolar. Şonuň üçin şu magazine barar size görkezen içinde näme zatlar bar näme zatlar yok. Gyzyklanýanlar üçin bir gysgaça wideo bolar. Onda näme dostlar, baryňyz Dollar Tree-e gideliň, içindäki ähli harytlaryny göreliň. Ähliňiz üçin hem gyzykly bolar diýip hem umyt edýän. Onda näme? Başladyk, dowam edýäs. Dostlar, şu wagt ýolda Dollar Tree magazynyna barýas. Daş töweregem şeýle görkezeýin. Howa şu gün diýseň gowy. Gün çykýar birinji gezek.

we içindäki harytlaryň bahasy aşa bir zat ählisi deň bir dollar ýöne eýýäm görşüňiz ýaly saýynlar uly ýazgylar görünýändir ýöne içinde nähili harytlar bar gireliň göreliň näme bar näme ýok käwagtdan başga bir magazinlerden walmart ýa-da jewloska diýip başga-da birnäçe uly magazin bar şo ýerlerde aljak on dollarlyk zatlaryňyzy şu ýerden diňe siz bir dollardan alyp bilýäňiz indi görşüňiz ýaly everything is one dollar diýýär. Ähli zat bir dollar. Ondan hem bir garadan gireliň. Dıdıdyn gedip. Içi şunun ýaly esasy näme bar şu ýerden? Başlaýa güller. Bize gerek zat däl. Oýunjaklar. Bular näme? Esasy doglan günlerde, partilerde Ana adına razovi ulanılıp bilinecek zatlar var bu yerde. Tavşanlar var. Şular lüboý näme alsaňyz alyň bir dollar. Bir dollar bir dollar. Everything is one dollar. Şular näme? Gül goýar ýalyda çukka çukka atlar. Bu ýerde näme bar? Üýtgeşik rak zat tapsak, öýe gerekli zat tapsak alyp gidibermeli. Bular eken halymyz. El bu yerde hani gerekli zat yok. Yöne. Şimdi minut. Başka başka başka. Bulardan baharatlarız bir zatlar. Bular уже hani ikisi bir dolar. Two for one dollar.

Bir dollardan. Başka portretler. Ýalça kaplar var indi 1 dollar emnesi. Joraplar bu. Şunun ýaly joraplar 1 dollara tapmaýar içerden.

Diş o Colgate. Şularyň wagty geçmedik bolsa ulansa bolarmy? Kadem bolarmy? Bolarmy? Bolarmy? Wagty barmy? Şu ýazatlar beýleki magazinlerde 5 dollara zada tapýaňyz. 5 dollar, bir de 10 dollar almaňyz. 1 dollar şu zatlar alyp bilýäňiz. Hadi ulan var. derman barmy? Şu dermandan meselem aýlan ol. Şu zatlary e, beýleki Walgreens zatdan siz 5 dollar alýaňyz. Siroplar bar. Başga. Ay şu tay ap apte kuğur da şu tay. Burada oldu. Ya dene. Soundlar var. Şunun ya soundlar. Şunlar başka 3-4 dolar ulu magazinler. Şampun var. Çemen şampun yok. Başka ne şampun var? Belli, belli marka yok ya. Makyaj zatlar. Başka. Başka başka bir yerde. Maşin için bir zat çıktır var mı yani is verici zatlar. Şuna bir tire. Başka. Şotka bar 1 dollar. Skoç. Skoç zatlar bar. Pişikleriň nahary bar. Ay umuman hak gerekli olmasa da başka yerden gymmat alanyňa değýär mesela şunuň ýaly alümin alümin folgalar alümin foil şular mesela e, ýalňyşmadym 7 dollara da alýan başka ýerden ýa-da mesela mine nahar salynýan

Indi bular bar. Duhovkadan ahar bişirmek üçin. Alüminyý gaplar. Indi bir gezek ulanyp zyňar ýaly. Suw. Suwlar bir doldur. Ay. Umuman ýok däl. Içenler bar. Wafl bar, bir mallar. Başka bir yerde chipsler var, lays var. Hmm, bir yerde ne var? Diş, diş washer diýilýär, näme şu posuda. Posuda ýuwýan zatlar bar indi. Diş deterjan. Hani şular siz başka magazinlerde Walmart'ta zatlar yankı diyişim böyle 5 dolar minimum. 1 dolar gül yani. Sen geyen o gündelik zade den o hani ulanıp zıngılacak zatlar da o. Baýan ýulýan zatlar hem bar bir dolar. Tık tık tık tık. Şuň ýaly zatlaryny daşarda 5 dolar 10 dolar tölemelilär. Gelip girip alana deýe 1 dolar zatlar başga. Ay umuman şuň ýaly. Kuhny üçin gerekli zatlar bar. Nahar bişirýänlere. Başga näme bar? Şuň ýaly zatlar bar. Gaýçyk, bıçak. Hatda şu zatlary Amazonda, eBayda bahalaryny gyzyklanyp görüp, eger diýeli bu ýerde 1 dollar alsaň, eBayda zatda şonuň 10 dollar satyp berseňiz boldy. Çünki zatlaryny satyp beräý, satyp bermeli. Mesele ýok. Umuman içindäki bar zatlar şunuň ýaly. Biz näme bolup bileris? Meniň edil şu wagt alar ýaly görünmeýär anda bilmedim. Ýöne bir seredişdirelim. Palatense. Maşyn ýuwmak üçin. Bilýärmi?

We dostlar indi täzeligim öňümizdäki hepdeden nesip edenden täze programma başlaýas ýutubda we eýýäm birnäçäňiz bilýäňiz ýagny premboý efirdede diýdim öz agzalaryma ýutubda jaň edýän we her bölümde iki adama jaň edýän Ahmet jaň etýär gepleşigiň ady öňem birazjyk goýberipdik şu wagt täzeden üstüne birazjyk oňaryp täzeden şu programmany goýberýän her bölümde siziň araňyzdan iki adama jaň edýän we ilk-ä tanyşýas, ondan soňra-da her bir adama üç sanjak sorag soraýan. Zehin bäsleşigi ýaly bir zat, umumy sorag. We ondan soňra-da üç sany sorag soraýan gatnaşyja jaňadan adama we üç sorag bilen adama ýüz elli manat, ikisini bilen adama elli manat, Birin bilen adama-da ýigrimi manatdan sowgadyňyzy gowşurýan. Gatnaşmak isleýän adamlaram şu wideonyňam hem aşagynda eýýamdan öz telefon belgiňizi ýazyp bilersiňiz. We şeýle bir şerti bar, telefon belgiňizi ýazmazdan owal adamlara sorag soramaly. Pylany sorag, sorag berýäňiz, men şu soraglaryň arasynda, ýagny kommentariýada gelen soraglardan arasyndan saýlap, gatnaşyjylara jaň ederimde şu soraglardan soraryn. Şonuň üçin, aýdaýaly, Türkmenistanyň iň uly belentliginiň ady. Diýip soragyňyzy goýýaňyz, jogabyny goýaňyzok. Ondan soňra-da öz telefon belgiňizi ýazýaňyz. Men araňyzdan saýlap, her bölümde iki adama jaň edýän, ýaňky diýşim ýaly kommentariýada gelen soraglardan hem size soraýan. Onda näme? Täze başlajak bu programmamyz hem haýyrly bolsun. Indiki wideolarda görüşýänçäk dostlar janyňyz sag bolsun. Kanala agza bolmagy hem laýk basyp, kommentariýa ýazyp, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy hem ýadyňyzdan çykarmaň. Sag boluň dostlar.